Бүгүн «Тиэргэн төхтүр» бырайыак бу Каландаришвили төрдүн икки нүөмэр Авакумовтар дьиэ кэргэҥҥэ ыалдьыт тигиллибит. Кинилэр биир тыа хаһаайыстыбатын эмиэ биир кэрэхсэбиллээх, дохуоттаах көрүҥүнэн куруолук иитииттэн дьарыктаналлар эбит. Ол туһунан тула бүгүн сэһэргэһии буолуо.

Онно эһиги бу э, кролик иитэр, кролик иитэргитин истэммит, ону көрө билсэ, дьоҥҥо эһи уопуккутун подбытаары кэлбит.
Чэ, ааҕын көрө бардыбыт. Итиэҕэ барыаҕын.

Кыыстабыар Петрович бу курулук иитиитинэн эн хаһааҥҥыттан дьарыгыраҕыный?
Мин уруккуттан дьарыктанабын Ээ, дьыл мантан хос аны дьаактабынан үс сыл буолла. Ээ, бэйэм курууктар сөбүлээннин бу бидэнэ бэйэҥ талаҥҥын. Бэйэм сөбүлээн бүтэрбин дьарыктанабын, атыылаабын, атыылыыбын, бэлэхтиибин. Ээ, ханнык боруодалары иитэҕиний, ханнык боруодалардык эбитий бу иитиигэ биһи услуобуйабытыгар? Биһи услуобуйабытыгар Чистопороднай булаһатыыбын. Үксүн пеликан уонна бабочка.
Атын туохтары кытта билсэҕин да кролик иитээччилэриҥ Билсэн ээ.
Кулупалаах. Оопун ыстаһаҕар бурупалаах. Бастаан ээ.
Төһө барыстаах эбитий иитэр?
Бэйэбэр диэн иитэбин дьиҥинэн. Бизнес курдук оҥостубаппын бэйэм. Э. Бэйэм эбилээн иитим.
Бу манна бу элбэх таа буоларылар бу төһө төлөхтөөх төлүй сылга?
Биир суруйуутугар таайда турдаҕына саас сайын төрүүр. Үстэ төрүтүөххэ эптэ. Иккитэ үстэ. Э. Ону хаста он төрүтэр эптей?
Арааһынай, сорохтор уоннуу, аҕыстыы Бу хайын хайын устата? Аа, хайын устата биир курулук Хайын устата устата холобур үстэ төрүтүөххө сөп. Э, бу холобура хас ыйдаах курулук көтөҕөн Бу бу биир ыйда.
Э, улахан баҕайы эти.
Биир биир ыйга би- биир киилэ буолар бу.

Холобур, ис-иһинэ даҕаны ыйынан төрүү Бу үс ыйдаах ийэтэ аҕата Великан диэн диэбитэ. Бу иллэрэ аһатыласпытын. Onun төрөтө өйдөбүл бу. Үс ыйдаахта? Үс ыйдааҕа. Соны хас ыйыттан уже улахан курулук көрүлүүн. Эттэҕэ сыыйтан.
Иирсиэннэрэ ордук эттэҕэ сыыйтан үчүгэй иһиттэҕинэ.
Ото бу билигин төһө элбэх төбөлөөх күн? Билигин түөрт түөрт кура өлүктэр. Олор оҕолор этэ иһитэр. Аҕастыы оҕолоохтор, оҕолоохтор уоннуу оҕолоохтор. Оҕолоохтор биэстии.
Бу барыта оҕолор туралар дии. Ити барыта оҕолор.
Ол эмиэ оҕолор, ол эмиэ оҕолор. Бу

Оттон билигин уопсайа хос төбө куруолук баарый манна? Эйэтин тураҕыный? Төбөтүн өттүөдэн сабаадым.
Онтон төһөтө кыстыырый?
Аны уончаны кыстаппыт киһитин быаннааллар. Ханна кыстыыллары бу манна Кыйын төлөбөххө эрэ тураллар былла. Аһыы туруохтун. Дьиэҕэ кыстатаҕын бу ханна кыстатаҕын? Аны тыһылары хаалларахтын.

Инники туох былааннааххын ылынна? Ити кролик бу кырдьаҕас дьоҥҥо үчүгэй, быһыты ыалдьар иҥин дьоҥҥо үчүгэй диэн кэпсииллэр от ол иһин ол иһин ити иитээтин бу ийэбитигэр битэмиин гынаары. Ээ, этэ битэмииннээхтин. Эти битэмииннээх уонна быарыгар битэмиин барыта баар диэн. Ээ. Кимээхэн аһатыгыты? Диетическай булаалар. Диетическай диэн. дьону бэйэ гиэни бэйэҕэ. Онно ты инникитин туох хайдах тугу планныгыный, өлбүтэҕин дуу, атын туохтаргын боробулаккын? Инникитин элбэтэр былааннаахпын. Өссө уйан орбут киһи диэн. Уйам каттарда. Инде эби уйан ороппуннат. Дьоннор иккилии этээстээх оҥороллор, онно оҥордохпуна миэстэ ылбат буолатаҕына, оннук кэҥэтэммин элбэҕи оҥорбут киһибин. Бүгүн итин мас элбэтэхпинэ эмиэ үчүгэй оҥорооһун үөҕэрбин аҥардаарым мин.
Эйиэхэ бу хобби курдук буоллаҕа дьэ да бэйэҕэр. Хөбүлүүгүн буолла бэйэҥ. Ити кроликтарга кэлбиккэр сырайан сырдаан хаалла олох араазы киһи киһи араазы билэн көрөн билэр. Эйиин көрө эттэҕинэ эҥэ үөрдүлэр аҕай бу дии олох оҕо батын мэннэр. Чэ, Христофор Петрович инникитин даҕаны бу эйиэннэрэ курулуктарын доруобай булуннар, элбии турдуннар, төрүөхтэрэ элбии турдун, сайда турдуннар, араас ньыманы батын туһанаҥҥын. Бэйэҕэр хоббиҥ өссө даҕаны туһалыы, эйиэхэ энергия эбэ, доруобуйаҕа күүскэр күүс эрэ турдун, доруобуйаҕа доруобуйа. Махта.